Tinokugamuchirai ku Hidden Confessions and Secrets Zimbabwe. Pano ndipo panobuda chokwadi chakavigwa. Ngatipindei munyaya yanhasi. Ndiri murume ane makore 35. Handidi kuti zita rangu rizivikanwe. Zvandiri kuda kutaura hazvisi nyore, asi mweya wangu hauna rugare. Maybe kana ndikataura chokwadi ndichawana zororo. Ndiri kutaura ndakatakura mutoro wakarema, mutoro wechivi, mutoro wekutya. Zvakaitika hazvina kutanga nehasha kana nekuronga. Zvakaitika nekuda kwekushaya kufunga. Mukadzi wangu ane mwana wake ega, musikana ane makore 18. Akanga achigara nesu, achibatsira mumba, achibika, achichengeta imba. Ainge ari munhu ane mutsa, akanyarara, asi ane chiso chinokwezva. Mukadzi wangu akazobva akaenda kumusha kwekanguva ndakasara ndiri ndega nemwana wake. Pakutanga hapana chakaitika asi nguva yakafamba takatanga kutaura zvakawanda. Takatanga kuseka ngo kugovana nyaya, dzimwe nguva aibika sadza achinditarisa nenzira yandaisanzwisisa. Iniwo ndakatanga kumutarisa nenzira yakasiyana. Handizive kuti zvakaitika sei asi takatanga kudanana. Zvakaitika pakavanzika. Handina kufunga zvakadzama. Ndakaita chivi chikuru. Mwana musikana uyu akazobata pamuviri. Akanditaurira achichema akati ndakutya kuti amai vangu vachandiramba. Ndakutya kuti upenyu hwangu hwapera. Iniwo ndakatya. Handina kuda kuti nyaya iyi ibude pachena. Handina kuda kuti mukadzi wangu aizvizive. Handina kuda kuti vanhu vandizive semunhu akauraya hupenyu hwemwana. Ndakatsvaga mushonga wechivanhu. Munhu akandipa mushonga wekubvisa mimba akandivimbisa kuti hapana chakaipa chichaizoitika. Akati musikana acharwadziwa kwekanguvana asi mimba ichabva. Akati hapana anoziva, hapana anozozvinzwa. Ndakamupa mushonga akanwa akatanga kurwadziwa akatanga kubuda ropa akanditarisa achichema akati ndiri kunzwa sekufa ndakatya ndakaedza kumutora kumuendesa kuclinic asi akafa atisati tasvika takaviga nyaya iyi mukadzi wangu akadzoka akachema asi haana kuziva chokwadi ini ndakanyarara ndakaita kunge hapana chakaitika asi mweya wangu wakatanga kurwadziwa Zuva rakatevera ndakatanga kunzwa zvinhu zvisina kujairika. Usiku hwese ndinomunzwa achiuya, anopfuka, anogara achi, pamubhedha wangu. Dzimwe nguva anobika sadza, anogeza, anotaura, asi hapana munhu anomuona, ndini ndega ndinomunzwa. Anonditarisa achichema anoti ko mimba yangu yakaenda kupi? Dzimwe nguva anondibata ruoko asi ruoko rwacho runotonhora. Dzimwe nguva ndinomuka ndichinzwa izwi rake richindidaidza asi kana ndavhura maziso hapana munhu anenge aripo. Ndakaenda kun'anga vakati mweya wake wakatsamwa. Vakati chibvumirano chandakaita nemushonga chakavhiringa upenyu hwake. Vakati haazombodi haazombondirega kusvikira ndataura chokwadi. Vakati mweya wake uri kutsvaga kururamiswa. Mukadzi wangu haazvizivi, vanhu havazvizivi, ndiri ndega ndiri kutambura. Ndinotya kutaura, ndinotya kurasikirwa nezvese, asi ndiri kurasikirwa nepfungwa dzangu. Mari yangu yakaenda, basa rangu rakapera, vanhu vandaishamwaridzana navo vakandisiya, ndiri kugara ndega, mweya wake uri kunditevera. Zvino ndinotya kurara, ndinotya kusara ndega mumba kuti pamwe anouya otanga futi. Dzimwe nguva ndinomunzwa achichema mubathroom. Dzimwe nguva ndinomunzwa achifamba mumba achitaura nezwi rakaderera. Dzimwe nguva ndinomunzwa achiti mai vangu havazivi asi iwe unoziva. Ndakatadza, ndakauraya mwana wemukadzi wangu. Zvino mweya wake unodzoka usiku achiita zvese zvaaigara achiita achiri mupenyu, achichema, achindibvunza, achinditarisa nenzira inondiparadza. Ndiri kuda rubatsiro asi handizivi kuti ndingawana ndingaruwana kupi. Mweya wake hauzombondiregi. Ndiri kurasikirwa nepfungwa, ndiri kurasikirwa nehope, ndiri kurasikirwa neupenyu. Kana paine munhu angandinzwa, ndinokumbirawo ruregerero. Handizive kuti mweya wake uchawana zororo here, asi ndinoda kuti chokwadi chibude. Ndakatadza, ndiri kutambura ndiri ndega. Ndikutsvagawo rubatsiro kuti ndingazvitaurawo sei kumukadzi wangu kuti ndisazorasikirwe nezvinhu zvangu zvese zvandiinazvo mukurarama. Mukadzi wangu ndinomuda. Ichi chinhu chandakaita nekusafunga. Handina kushandisa pfungwa asi chinhu chava kunditevera zuva nezuva. Zvakavanzika zvabuda pachena. Asi chokwadi chinoramba chichibuda zuva nezuva. Tiri pamwe chete paHidden Confessions and Secrets Zimbabwe. Subscribe izvezvi ugare wakagadzirira nyaya inotevera. Ndatenda. Musakanganwe kuliker mokomentawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyo. Tobatana zvekare muchikamu chinotevera.